Croeso nôl i chi. I Abertawe, da ni'n mynd nesa y bore yma i glywed am gylchgrawn ar-lein newydd i ddysgwyr o'r enw Parallel.Cymru. Neil Rowlands sy'n gyfrifol am y cyfan, a dyma i chi'r hanes. Dwi 'di dod yma i ganolfan Tŷ Tawe reit yng nghanol Abertawe i gyfarfod Neil Rowlands. Mae Neil wedi sefydlu cylchgrawn ar-lein newydd sbon. o'r enw Parallel dot Cymru. Felly Neil, yn gyntaf, alli di egluro wrthyn ni be yn union ydy Parallel dot Cymru? Parallel dot Cymru yw'r yy cylchgrawn ar-lein newydd. So mae prif beth sy'n yym unigryw amdano fe yw'r mae yy mae pob erthygl yn ddwyieithiog, mae Cymraeg ar y chwith, Ac mae Saesneg ar y dde. So am ddysgwyr fel fi, mae'n perffaith i i ddefnefddio. Os ywch chi'n siwr o gair neu ystyr, ti'n gallu jyst gwylio ar y dde ac mae e yna. So mae'n hawdd iawn i ddarllen mwy a mwy o Gymraeg rili. Pam wnes di benderfynu mynd ati i sefydlu y cylchgrawn yma? Yn fy marn i, mae pobl yn profiad y iaith Cymraeg ar y spectrum o abilities, ond mae llawer bethau yn cael eu darparu am pobl sy'n ar yr un ochr, pobl sy'n i'w hochr rugl and gweithio trwy Gymraeg, a maen nhw'n gwych, ond mae y dysgwyr, mae y pobl dramor Ac mae y pobl yng Nghymru sydd ddim yn hollol rugl, does neb really sort of caterio amdanyn nhw, you know, pethau i ddarllen a darganfod mwy am am bywyd Cymraeg really. So nes i feddwl ok wel dwi wi'n gwybod shwt i creu gwefani, wi'n gwybod shwt i marchnata, Dwi'n nabod eitha lot o pobl yn y gymuned, wna i jyst cymysgu nhw lan ac ofyn pobl i wneud cyfweliad neu sgwennu rhywbeth. Wnes i creu gwefan profi, wnes i dweud cwpl o bobl amdano fe a dwedodd nhw ie, mae'n gwych, so wnes i jyst iterate ac roll along o'r yna rili.
Mae 'na lawer o bethau dwi'n hoffi am y cylchgrawn yma. Mae'r wefan yn syml ond eto yn effeithiol gyda lincs sy'n eich arwain i dudalennau ac erthyglau diddorol iawn. Dwi'n cadw pethau ar-lein, so fel cylchgronau arall, pan maen nhw mas o print, mae, efallai mae yym erthyglau gwych gyda nhw, ond does dim sort of archive gyda nhw. So dydw i ddim yn yy journalist, dydw i ddim yn sort of fy mblog, dydw i ddim yn newyddion, Dwi'n gofyn rhywun sy wedi neud rhywbeth yn y iaith, er enghraifft rhywun sy wedi rhedeg busnes neu ysgrifennu llyfr neu sportsperson you know i sgwennu am eu profiad. Dwi newydd cyhoeddi stori Sherlock Holmes sy wedi cael ei gyfieithu i mewn i Gymraeg. Mae y cyfweliadau gyda um, y DJ Huw Stephens, y Lerwi Siôn, yr awdures um, Helen Doherty, y peiriannydd Doctor Ben Evans sy wedi creu y siâp o Bloodhound Supersonic Car. Mae 'na rywbeth yna ar gyfer pawb. Yn bendant.
Yym, yn fy marn i, mae mae pawb sy'n defnyddio Cymraeg, mae stori goda nhw rili. Dwi'n jyst hapus am bobl i i gyfrannu ac rannu eu profiad o ddefnyddio eu iaith. Ti jyst yn hapus.
Ie, wi yn, ie.
Wel, dwi siwr mi fydd Parallel dot Cymru yn hynod o lwyddiannus, felly yy 'dan ni'n dymuno'n dda i ti ac Diolch yn fawr am y sgwrs. Diolch i ti. Ie, diolch i Neil am y sgwrs, ac os gewch chi gyfle, ewch i'r wefan parallel.cymru. Mae'n arbennig o dda.